Alohan'ny hanehoantsika ny fampianaran'i Shri Mataji amin'ny fampiakarana ilay Kundalini na ilay enerzia masina leiriny ao anatintsika dia tsara miheno an'ny fanambelabelarana na conférence izay manambarambara bebe kokoa momba ny antsoina hoe fahalalana fototra, tsy inona fa ilay Kundalini. Misy energie amin'ny ireo centre energie mampiterana masina ireo izay mikolokolo mikarakara ao anatintsika fa ahoana anefa ozy izy no ahafahana mi-illuminer manazava Andreo a centre de mission hoe toerana masina anatintsika ao reo a izay le tena. Ahoana no afahana milimilima manazava an'ireo centre reo a toerana masina anatintsika reo a mba afahantsika mahatsapa misantir an'ilay a racine fototra. Arak'izany a le Andriamanitra Dieu tout puissant manam-pahefana ny zavatra rehetra izay tsara fanahy Amintsika, mikarakara, mikolokolo, manome antsika zavatra tsara ao anatintsika. Dia mila developena amin'ny saka evolution. Dia misy energie ao izay tokony hifoha, mazava. Rehefa mazava masina io toerana io dia vita daholo ny zavatra rehetra. Ao anatin'io ao sakram na hoe torana masina, izay toerana masina Misy energie antsoina hoe Kundalini, zany hoe miorina izay a, raha araka matematika ilay izy a, raison matematique, dia miorina trois fois et demi izy zany, telo sy tapany, ao anatin'io ao ao sacrum io. Dia energie izay tokony hifoha, ohatran'ny hoe a graine mitimoka.

dia anankiray voalohany eo amin'ny kundali, eo amin'ny ao ambany kundalini Muladhara. Zava-dehibe amintsika izany amin'izany fotoana izany dia mila antsika ho lasa fanahy. Araka ny tenin'i Kristy izany hoe mila teraka fanindroany isika. Raha ohatra isika ka manaja tena, raha honnête izany, dia manampy antsika io mitondra fihefena efficace mitondra fivoarana ho antsika. Izany certificat izany resaka mental projection mental resaka anatin-tsaina fa ity izany lasa ianao fahaterahana vaovao izany hoe tsy misy fiavahana na ianao kristianisma kristiana na ianao musulmana na na ny loko tsy mitovy na ny volo samy hafa, tsy misy zavatra fiafan zany aminy zany. Ny tanjona zany dia mitondra ny an'iny eo amin'ny fo, tsy mila zavatra hafa mihitsy zany fa fa ilay hery energie ao io no mitondra ny an'iny dia tsy inona fa. Ilay horatsika dia tara-pahazavana ny herin'ny Fanahy Masina. Herin'ny Fanahy Masina io, tara-pahazavana ny herin'ny Fanahy Masina io dia enerzia an'Andriamanitra, herin'Andriamanitra, ilay fitiavan'Andriamanitra io. Izay ilay hetahetany. Ny hetahetan'Andriamanitra amin'izay dia hoe isika lasa, lasa divinity, ao amin'ny Fanjakany. Mba hahafahana miditra amin'izay Fanjakan'Andriamanitra izay sy ny fitahiany izay dia mila mi comprendre ny amin'ny alalan'ny fahatsapana ny amin'ny alalan'ny système nerveux, Hetaheta masina izany, Désiré Pur. Rehefa mifoha ilay hetaheta masina Désiré Pur anatintsika izay na fay Kundalini, dia hitantsika mihitsy ny hoe ny hetaheta rehetra tsisy fantatsika amin'izay ny hetaheta tsisy dikany, filana tsisy dikany. Ohatra amin'izany hoe te hanana tomobile aho, te hanana trano aho, te hanana trano aho. Tsy mitondra fahafaham-po ho antsika anefa izany. Satria izany zavatra izany artificiel, izany hoe tsisy fiombonana, tsisy fiombonana amin'Andriamanitra. Ny tena tanjona izany hitahita masina dia ilay energia, energie ao anatintsika, ny kundalini, ny désir pur miombona amin'Andriamanitra, miombona amin'ny herin'Andriamanitra manam-pahefana azy rehetra. Io herin'Andriamanitro Désir Pur io hetaheta io manatanteraka ny zavatra rehetra tsisy afatsy io irery ihany no fasika manontany tsara izay izany raha tsy izany an processus vivant hery masina hery velona an'Andriamanitra tsy resaka hoe boky an resaka miteny zavatra maty zavatra mort fa resaka miresaka momba ny herin'Andriamanitra Hery masina, Hery masina, izay tokony ho tonga ho azy automatique, ny asa automatique izay an'Andriamanitra izany. Ohatra hoe, voan-javatra, grain, afafinao amin'ny tany, ambolenao, dia ampiasanao saina ve mampijirena iny zavatra iny? Tsy ohatran'ny montre izy ozy izy, fa ohatran'ny automatique izany. Otrany mantra koa lasa miasa automatique le hery. Tsy mila zavatra imagination zany io, tsy mila zavatra resaka ampiasana resaka mental zany io zavatra io a, fa herin'Andriamanitra miasa automatique lay energie ao anaty ao. Izay mahatonga hoe ilay kundalini zay tokony hifoha, miakatra. Otran'izany ilay antsoina hoe. processus vivant fiasan'ny hery velon'Andriamanitra. Tsy mila resaka ara-bola izy io, ahoana no ahafahana mi-payer resaka ara-bola an'izy io raha ohatra ka ny fitiavan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra miasa amin'izy io? Dia io amour divin, io hery velon'Andriamanitra io izany an, herin'Andriamanitra io an, miasa automatique. Nefa ny an, indraindray tsy fantatrao ny marina. Ahoana no ahafantaranao ny marina? Ahitavanao ny marina? Ao anatin'ny Sahaja Yoga dia ahafahanao mahafantatra an'izany. Izao ny zavatra kely maha samy hafa azy, Ireo olona taloha ianao an! Mampakatra manana ny fanadiovana ny mponin'ny chakra amin'ny fakapakana ny kundalini. Ny olona mila an'izany fanadiovana izany. Avelao aho ilay lumière, ilay fahazavana, ao anatin'ilay olona. Inona fa ilay fahazavan'ilay tara-pahazavàn'ilay Kundalini izany io miditra anatintsika. Avelao ilay lampe hitany ny olona fahazavana rehefa miakatra ilay Kundalini. Hitanao aho, rehefa miakatra ilay Kundalini, hitanao ilay fahazavana ao anatinao, hitanao ilay fahazavan'ilay lampy, hoe aiza ilay chakra bloqué, aiza ilay chakra misy problème, ary mora ho anao koa no manitsy, mi-corriger an'izay blocage, izay problème chakra-nao izay. Vita hatreo e, tsy mila hoe. Tsy manao an'izao, tsy manao an'izao. Vitatr'eo zany izy fa findaly mi zany miasa eo. Sesaka catégorie be zany izy io. Tsy ohatran'i Ritler fa avelao a, avelao izy ireo lasa maître guide ny tenany. Lasa izy ireo gourou, lasa maître. Rehefa miakatra le kundalini. Dia inona zavatra miseho? Herinao ihany koa ilay rivotry ny Fanahy Masina, ilay Souffle du Saint-Esprit. Eo amin'ny manodidina anao, dia manomboka maheno ihany koa ianao vibration na Souffle du Saint-Esprit eo an-tampon'ny loha izay mivoaka eo ambonin'ny loha. Henontsika teo ary ny fanazavana tsotsotra mombamomba ny fampianarana momba ny Kundalini izay nazavan'i Sri Mataji Nirmala Devi. Ka izao tsika dia hiditra amin'ny tapany fanaovana experience na pratique, atoro ny teknika hoe ahoana ny fomba fampiakarana an'ilay energie spirituelle le rano fanahy masina ao anatintsika miaraka amin'ny Shri Mataji. Alohan'ny hanao méditation dia ny fampiakarana ny kundalini no atao voalohany, fampiakarana an'ilay Energie an, spirituel, ilay hery masina, force masina ao anatintsika ao izany an, ilay tara-pahazavanan'ny Saint Esprit na herin'ny Fanahy Masina. Koa ito araka ny sary hitantsika voalohany io izao an, tsaratsara koa mipetraka amin'ny tany, manao à l'aise tsara izany an, mipetraka amin'ny tany an, position lotus ny filazana izao. Dia satria ny tany an manadio an sady manampy kokoa amin'ny connexion, fiombonana, amin'Andriamanitra sy ny heriny. Dia mipetraka eo amin'ny devant manoloana ny sarin'i Shri Mataji izay manampy koa amin'ny fahamorahana ny fahatsapana fa zahoana an'ilay vibration fraîche na leiron'ny Fanahy Masina. Dia rehefa mampiakatra an'ilay Kundalini dia alefaso ny désir hetaheta hihaona amin'ny yoga, hihaona amina fiombo, hihaona amin'ny herin'Andriamanitra, hihaona amin'Andriamanitra sy ny fahatsapana ny herin'Andriamanitra ilay vibration fraîche. Koa afantoka tsara ny saina, mi-concentrer tsara ianao a, ny tananao zany de apetraka ny tanana anakiroa mifanintsy amin'ny haavon'ny os sacrum. Nato Ranamasina, izay saretantsika numéro un io izany, sady mivelatra ny felatanana mitodika mankany amin'ny vatana. Ampiakarina miakatra mahitsy ilay tanana ankavia, vertical io, ka ny tanana ankavanana no miakatra amin'ny canal central no sady Manodina ny tanana ankavanana miaraka amin'ny tanana ankavia ihany izay miakatra. Manaraka an'ireo, mitety ireo centre d'énergie anakienina na chakra anakienina ka hatrany an-tampon'ny loha ny chakra fahafito farany. Mamatotra ny tanana anakiroa eo an-tampon'ny loha rehefa tafiakatra tsara any an-tampon'ny loha any amin'ny chakra fahafito. Farany an ilay an kundalini dia mandeha fanindroany mandrandralandra tsara dia fatorana tsara mba anankiroa ilay kundalini ary fatorana indroa ihany koa eo ambony loha mifantoka tsara hatrany hatrany zany an ny saina ao tapon'ny loha dia avy eo an averina ny fihetsika mampiakatra an'ilay an kundalini dia farany an averina fanintelony ny mampiakatra kundalini an dia fatorana intelo tahaka mamatotra voana. Naneho ilay fatotra. Rehefa vita fatotra fanintelony ilay Kundalini, dia henoy ny fahatsapana amin'ny tananao anankiroa ilay vibration rivotra mangatsiatsiaka. Ka fanamarinana, ilay mamatotra izany tsy fihetsika fotsiny io fa manampy amin'ny

Misahaja yoga méditation Madagasikara dia ho faly mandray antsika amin'ny fampianaran'ny maipoana ny méditation, cours gratuit izany izy io. Raha tsara isika raha liana dia manantohina ny centre izay akaiky anao, raha eto Antananarivo dia ao amin'ny foibe eo amin'ny soixante sept hectares sud ao amin'ny point vital, laharana zéro trente quatre soixante six huit cent dix neuf cinquante trois na zéro trente deux soixante dix huit neuf cent soixante neuf vingt six isaky ny amin'ny sivy ora maraina isak'alahady, ao antsika ao any Toliara indray. dia manatona ao amin'ny Centre de Méditation ao Antaboly, ao amin'ny Kianja Maître Rakir. Dia isan'andro isan'andro izany ny ao Toliara, isan-kariva amin'ny dimy sasany ora arivo, ny lasinainy ka hatramin'ny azoma, ary ny eh, sabotsy sy alahady amin'ny sivy ora marana ihany koa. dia ho antsika ho any Farafangana dia manatona amin'ny centre de méditation centre de yoga Sajaka méditation Madagasikara ao amin'ny Mahatsaratsara Avaratra dia ho antsika ho any Dego sy ho any Fort Dauphin dia afaka miantso ihany koa ny laharana 032 78 969 26 na 0 34 à 66 819 voire 53 tsara zany manantona ny centre de méditation euh, collectivité amindreo fotoana ireo ho atsika zay lina de anatra méditation maimaimpoana maimaimpoana avokoa ny fampianarana rehetra